Efo fi rwan, mae'r milfeddyg Meurig Evans. Wel Meurig, does 'na ddim achosion yma yng Nghymru eto, beth bynnag. Ond be 'di arwyddion Schmollenberg? Wnaethon nhw ffeindio fo gynta mewn buchod yn yr Almaen, yn achosi rhyw ddaearia, oedden nhw'n mynd lawr yn eu llaeth am ryw ddiwrnod ddau, a ryw chydig o wres arnyn nhw. A dim byd mawr o'dd o'n pasio, ond do'n nhw methu ffeindio dim achos yy oedden nhw wedi ddallt o blaen, wedyn wnaethon nhw ddarganfod yn diwedd bod y feirws newydd ma oedd o'n achosi fo. Ac yn cael ei drosglwyddo wedyn o'r gwartheg i'r defaid? Wel, maen nhw'n meddwl mae'r teulu yna viruses yn pasio trwy wybedyn neu bryddyn, mae arthropod born maen nhw'n deud, lli di. A wedyn maen nhw'n ama bod y, y pryfaid ma sydd wedi basio fo un i'r llall. A wedyn yn y defaid, tos am, tos am arwyddion o gwbl mewn dafad, na gŵyn sy'n pesgi a ballu. Dim ond yn yr, yn yr ŵyn cyn i geni mae'r effaith wedi cael ei weld hyd yn hyn. A maen nhw'n cael ei geni yn stiff i gyd, pytiau bach o, o goesau gyda nhw, a'i cefna nhw'n yn, yn gam a falle lle maen nhw'n bethau bach reit hyll, swn i'n ddol. Ydyn nhw'n geni naturiol? Wel, mae'n job, os, os di'r cymalau wedi cloi, mae'n anodd i geni nhw dydy wedyn uh, illa di rai cael Caesarian, ond mae'n bwysig peidio Mae'n hawdd darnio'r ddafad os di'r cymalau di cloi, tydi pethau ddim yn dod allan fel dylsa nhw na dyn. Ond be di'r gwahaniaeth felly rhwng Schmallenberg a clefydau eraill sy'n taro defaid achos adeg yma'r flwyddyn mae pob un ffarmwr yn gweld pethau sy'n mynd o chwith weithiau yn y ddiadell. Yndi, dwi'n meddwl be, efo Schmallenberg be gael chi gael, yn, yn, yn ôl be dwi di ddall, da chi'n cael mwy na'r cyffredin, da chi'n cael mwy na ddylsa chi o'r ŵyn mae'n cael ei geni yn gam ac yn uh, yn fethiant, lle di. Ti a faint o ŵyn, felly? O, mae'n anodd dweud eto, ond mae yna rhai lle deud gwch chi chwarter nhw. A hefyd, mae gwch chi nhw thylu hefyd, ond yn y feri diwad o'r, or beichiogrwydd mewn ffordd, lle di. Pa mae'r oen bron yn barod? Yn barod i enni, adag hynny, yn y diwad. Ond maen nhw'n tybiad, na, maen, wedi dod drosodd mewn cwmwl o wybod maen nhw'n ama, mae'r clwy yma, a bod o'n beryclach i'r ddafad yn y mis cyntaf ar ôl i gael maharan. a wedyn mae'n pasio trwy gwaed y ddafad, os di'r pig, dyna maen nhw'n ama, di bod yn pasio trwy gwaed y ddafad i'r oen, a gan bod system yr oen ddim yn medru gwffio fo, mae'n creu problemau i'r oen dyn ac yn gwneud y deformities felly di. Oes yna rhywbeth y gall rhywun wneud rhag ofn i'r clefyd yma daro'r ddiadell? Mae yna gymaint da ni ddim yn wybod am y feirws i gychwyn, mae'n anodd gwybod, toes na ddim byd i wneud ar y funud am bod ni'm yn gwybod digon am y feirws. Da ni'm yn gwybod yn union pa bryfyn sy'n ei basio fo, os na pryfyn ydi o, A dan ni'm yn gwybod chwaith os dio'n medru pasio un ddafad i'r llall heb bryfyn chwaith eto. A wedyn mae'n anodd gwybod, yy, does na'm byd i wneud dwi'n meddwl. Ond maen nhw'n gobeithio, os na pryfyn neu wybed sydd yn ei basio fo, bod na'n peryg yn y gaeaf fel hyn, lly de. Wedyn mae'n ella bod o'n rhywbeth i boeni amdano fo fwy i'r dyfodol na ar y funud, ond mae eisiau bod yn wyliadwrus, lly de. Os oes na rywun yn ame bod na Schmallenberg ar ei ffarm nhw, be ddylen nhw wneud? Cysylltu â'r mil, â'ch mil wledig eich hun i gychwyn, a wedyn maen nhw, os ydyn nhw'n dal i ama, yn basio fo mlaen i'r weinyddiaeth mewn ffordd, lle i'r labordai, a maen nhw'n fodlon gwneud y profion am ddim. A be am anifeiliaid eraill, cathod, cŵn, moch? Ar y funud, dim ond gwartheg, geifr a defaid sydd wedi cael ei effeithio gyda fo. Oes na bosibilrwydd y gall o ehangu? Na, yn ôl y teulu o viruses mae'n dod ohono fo, does na ddim achosion wedi bod dim ond mewn ruminants mewn ffordd, gan fod defaid, geifr a gwartheg i ni mewn ffordd. Felly'r neges yn syml ydi bod e'n wyliadwrus. Ia. Mae eisiau bod, mae'r ma de, mae de Cymru yn, yn gorfod bod yn fwy gwyliadwrus illa am bod nhw wedi bod o dan y cwmwl prym, pryfaid mae mae'r boi tywydd yn meddwl sydd wedi dod drosodd o'r cyfandir yn, ym mis hydra. Ac o hynny yn digwydd cyd-fynd ar adag pan oedd defaid y marena illa, lle de, wedyn dyna di'r rhiswm illa nes eisiau bod yn wyliadwrus lenni. Mis hydref diwetha, digwyddodd hyn. Ddoth y pryfaid drosodd, maen nhw'n meddwl, ia. ac ffermwyr y de, o bosib, fod yn fwy gwyliadwrus. Wel, am bod nhw'n nes i'r cyfandir mewn ffordd, dyna'r unig reswm am hynny, lly de. Mm. Wel, bod yn ofalus felly, ie? Ia, gobeithio, ia. Gobeithio ddawn o'n byd ohono fo, de, ond amser a ddengys. Diolch i chi, Mirig. Diolch fawr.